Avuxeni nakambe vahlaleri na vavukeli va channel ya Matimba Emmanuel Mali YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yin'wana yi kota ku kula ku fana na ti-channel tin'wana. Eh ni la ku vulavula hi mhaka leyi. Xana i yini swikombiso or swilo leswi mi swi vonaka ku okay munhu lowuwani i khe muroho na munhu la nga susa ndzhwalo or ku susa khwiri. laha ni vulavula hi ti-sign ta kona van'wana hi xilungu mi swi vitana ti-sign van'wani ma swi vona na ku ya munhu loyiwani i nga ku na something a hi swi twisisi ku ku humelela yini xo sungula vo tala lexi va tivaka ngopfu xona va ta ku byela ku i ta vona hi loko ngoma yi bala xikarhi ka ka ka thavathava xin'wana xa kona munhu wa kona i pfimba khwiri wa kukumuka khwiri mi kuma ri kukumukini khwiri van'wani va vona na milenge leyi ya pfimba van'wanyani na xikandza xa cinca or miri wa cinca mi kuma ku munhu wa kona i suke swinene ma ni twisisa van'wanyani va kona ne le xiyindlwanini loko a ya xiyindlwanini wa tikeriwa loko a ba mati ka tika wa swi twa ingaku laha ingaku ta vuya. van'wani va kona na loko va ya kwahalaya ku endle sweswi wa swikulukumba kwahalaya xiyindlwanini a ku humeleli nchumu because ku bohekini la ndzeni la ntsakamiso leyi a fanele yi huma kahle na ku halaya ku fanele ku huma kahle ku bohekini swi tshame la ndzeni munhu wa kona i luza na appetite n'wina mi tivaka xilungu na swakudya a nga ha dyi swona loko ri ri munhu la a dya five wa swimara mi kuma ku i dya ximarha xin'we loko ni nga dya ten wa ticondzo i dya ricondzo rin'we u hunguta na madyelo munhu yaloyo no nyuma a nga nyumi na munhu mara mi swi tiva ku munhu loyiwani la la la la mi fikaka kona ha ma swi vona ku ha ku na ngwenya ma ha ta hi distance mara mi hlamala masiku mambirhi manharhu munhu loyiwani a ka ha ri yena loyi hi n'wi tivaka yona loko mi khomile mi ke mi ti tshame loko ku tlangiwa swilo swa ti-cards. hi ti-weekend munhu laha ku nga busy loko ku kwale ku vo betabeta kwale masiku lawa ku betiwa kona hi ti-weekend loko u file ntirhweni ma swi vona mi nyika ti-team mi nyika tinambara na loko ku ri ku ri mibolweni ku tshamile ku ri mabyaleni mi twa hi yena mara ma swi vona ingaku a swa ha fani na masiku mambirhi manharhu lama nga hundza i sayini yo kombisa ku munhu yaloye i khemiroho na munhu loyi a nga susa dwaka ma ni twisisa swilo leswiya loko u heta vo ma five days six days i nga pfuniwangi ya chaya tanihileswi ni nga vula ni le ka video leyi nga hundza ya chaya ende swilo leswiya a xibedhlele a va swi koti tanihileswi ni vulaka masiku a xibedhlele a va swi koti swilo leswiwani swi kota hi tin'anga ta xintu na tikereke to karhi hi vona va kotaka vuvabyi lebyiwani so hi tona ti-sign leti ni mi byelaka hi tona ta ku mi swi vonisa ku yini ku munhu un'wana i khe muroho na munhu la nga susa ndhwaka swa tshunguleka swilo leswiwani mi nga fambi mi dyeriwa timali hi vanhu munhu wa ku wa swi kota ku va nga swi koti vo boti vo tatana na vamakwerhu loko mi hlangana na swilo leswiwani vulani byelani vakhalabye or mi byela vanhu lava nga va tolovela ku yini ni endli swilo swa so na so na so. va ta ku vutisa ti-question teti ni nga ni ni nga ti vula laha henhla laha ku loko ya swi nwa ni swi endlisa ku yini ha laha swi endlisa swo na swo na swo na swo mara loko ku ri keni swilo leswiwani i endle hi munhu loyi tshamaka na yena hi nsati wa wena ku na swilo swo karhi leswi va swi tirhisaka va va vakhegula na vakhalabye swilo leswiwani i nhlamba yin'wana yi kulukumba ngopfu a yi lavi la ka ka national yi lava ku ri ka private. ma ni twisisa loko mi lava ku tiva swo tala mi nga ta ka facebook ka facebook ka page ya matimba emmanuel maluleke or mi ya ka page ya maluleke n'wa khona mi ta kota ku pfuneka kona ta mi pfuna kona ku okay ni mi hlamusela ku swilo leswiwani swi endlisiwa ku yini ma ni twisisa tanihileswi ni vulaka ku laha i chanele ya kaya ra switsundzuxo swa vutomi a hi pfunaneni maxaka vutomi byi kula byi ya vutomi byi leha hi hanya hi ya mahlweni ku fana na van'wana vanhu dankie na khensa xandla ehenhla ka xin'wana xana.